Alii Birraa irra salaatuudhaaf bakka qophaawaa jirtu dirree iidaa Dire Dhawaati. Gama laaluun qophii bakka namoonni muraasni gad taa'u. Kuni bakka waltajjii durgaa khutbaa Dire Dhawaa irraa godhani. Har'aa simannaa janaazaa Alii Birraa. Asitti irra salaatuu deemna hawaasni keenya warri naannoo Dire Dhawaa jirtan yeroon wal jala gayaa waan jirtuuf. Sa'aa jahaa fi cinaa yooaau bakka kanatti sa'aa torbatti salaanni geggeeffamuu waan danda'uuf hawaasni naannoo Dirre Dhawaa jirtan gama Dirree Iidaa akka nuu dhuftan isin yaamuu barbaanna. Geggeessaan salaataa tuni murteessaadha. Bifa kanaan obboleessa keenya irra salaannee akka geggeessinu dhaamsa isin biraan ga'uu barbaanna galatoomaa isiniin jenna. Bakkiti Dirree Iidaati.

ganamuun beekamna. Kanaaf inshaallah gaa akka sagantaa gartee biraatti eh, akka sagantaa biraa gartee qaamni nageenyaa dhufee gartee nama tumuu fi nama kaasuun hin jiru kuni. Kanaaf ifumaa if kabajne akkasitti kabajaadhaan akkasitti yoo bakka walii gallakkifne hedduu bareedaadha. Inshaallah kabajaa guddoodhaan dhiifamaa wajjiin inshaallah isin gaafannaa. Dirqamneeti malee silaa isin hundaa'uu gaaddisa jala isin teessuu feena baarakallaahu fiikum. Akkasitti kan nu hubattan isinin jenna sharaa san guutuun nu gallakkiftanii akkasitti inshaallah koree keessummeessituudhaaf akka ajajamtan gamanumaan isin gaafannaa abbaa keenya rabbi rahmata haa godhuu fi

Kunoo gaa arra guyyaa abbaa keenyaa akkuma arra dhaabbannetti nuti hundinuu akkanatti guyyaan keenya as deemu jira warra gartee duniyaa tanarra gaafa jiru khayrii carraaqqatee rabbi nu haa taasisu abbaa keenyaaf rabbi rahmata haa godhuu fi Eegaa insha Allah eh, jiddumaanuu yoo dhiifama naa gootan eh, abbaa keenyaa ka Gursum irraa dhufe eh, biyya gartee abbaan keenyaa eh, itti masgiida ijaare keessummaa achirraa dhuftee jira mee ammaan isin afeera kootaati insha Allah ergaa qabanii eh, Gursum jechuudha Gursumitti abbaan keenya Ali Birraan gaafa jiran masgiida achi ijaare kanaaf hawaasa kanaaf akkasuma ummata islaamaa bal'aadhaaf ergaa dabarsan qabanii inshaa Allah gaamee ergaa isaanii booda carraa kan itti kennuu dhabuu mala sodaadheeti ammas Booda kan isaan dhufanii barbaada maaliif ji ijoollee isaaniitii fi warra achitti nu wajjiniin godhee jiranii beekan. Muraad faan

Haatisaa ugu duutee achitti awwaallee gursumitti gaafasan waliin hogguu awwaallee jabo turre booda amata lama dura jechuudha. Kana masgiidaan jaaruu barbaadaa jechuu dhageenya jechuudha. eenyu kan Allahu Akbar. Intala inni eessuma tahuuf anis adeeraan tahaafi isiisaniitu sa'aa eessumoo jetteen dachiidha aayyoon tee kannite kan masgiida irra jaaranii irra salaatu jiran sanii jira masgiida mukaati maaliif fi masgiida saniin guddifneefi jetteen Allahu Akbar. Artirraa ka'ee. Haaya mee eeysuma waan ati jette niin godhaahi mee masgiida san koree masgiida saniitii fi imaama masgiida sanii naa yaamii jeen soommana kanaa miti soommana amata dabree jechuudha soommana irra kunne kanaa mi kaan keessatti osoo soommanni hin seenin dura Baatii Sha'baan bara 1441tti nu dhufe guyyaa san soomana san keessa wal mari'anne jechuudha. Aboo mee masgiida kana xiqqollee taatu isiniif hin tolchaa mee nu geessaa je'eetii masgiida san dhayne masgiida keenya kana hogguu geessine

guutumatti masgiinni diigamee masgiida guddaa nu jaare jechuudha allahu akbar Allahu Akbar. kan akkanatti dheerinatti mitira 22 bal'inni isaa mitira 12 nu godhe jechuudha allahu akbar akkasitti nu jaaree eh, mitira 15 ifi 22 kanaani nu jaare allahu akbar Allahu Akbar. bulugeeta asii hin ufee kan jabaa kan cirrachiwwaanidha san xaxaridha saniin nu jaare jechuudha. Inumaatu akka fooqii ta'uttu nu godhe rabbiin qallaa jannata keessatti rabbi haa jaaruufi. Kanaafuu nuti inni kun ee rabbi rahmataa godhuu fi tana nu godhe jechuudha akka aanaa gursumitti magaalaa wanni sababni itti nu ta'e maali? Naafi sheekoonni ulamaa'iin achii cinqanneeti masgiida san maqaa baafneef masgidul maqfiraat maqaan isaa masgidul maqfiraa sababni itti baheef maali haayiskuuliidhaatti dhihaata joolleen haayiskuulii qaraatu masgiida fooqii masgiida nuti qabnuu fi masgiida ganda keenyaa kan olii yotti sagadan salaanni guyyaa jum'aadhaa waan ijoollee dhibee Bootaa dhabne hoggu duraa. Bootaa dhabneeti aboo ijoollee tana dhiiroo akkam goona mootummaadhaan iddoo mana barnootaa kana keessaa waan ijoolleen itti sagaddu masgiida ijaarraa fi nuukannaa jenneeni tuni waan ammayyaadhaati tanaafuu hin barbaachisu umatanaa mee rabbii isin haa kannu nuun jedhani rabbiin nuu kanne jechuudha.

Khayrii argadhaa kunoo tana waninin isin beeksisuudhaaf ol bahe warra gartee nutilleen khayrii dalagu akkuma inni khayrii dalage sanitti khaatimaa toleeti rabbi khaatimaa nu haa tolchu. Ee waan keessa dabarre hundaa'u dhiifama jenneeti ra- karaa rabbii deebine aninin toobadhe kuuno masgiidaas jaare akkasitti jeeti waliin itti sagadaadhaa turre. Amma seennaa soommanaa eeyba gooneetti soommana kana jechu dhufee kunoo footoo isaa ijoolleen idilee nuuhu kaasanii jiranii arkuu ni dandeeysan jechuudha. Ragaan kanuma tanaafuu nuti galata guddaa irraa qabna rabbi haa toluuf rabbi haa araaramuuf nutillee karaa san rabbiin nu haa qabsiisuun jaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.